Dir léif Leit, häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam. Pit a mam Jill, ech hat bal mäin Numm vergiess, mär sinn haut erëm do fir iech mat ganz vill extravaganten Themen oder fir méi engem groussen Thema, enger grousser Band. Mär sinn an eiser Uncovered Episod ënnerwee a lo hunn ech mer geduet, mir verléiere lo keng Zäit mat dommem Geschwätz, ne du? Ah, dat gëtt schwéier. Okay, das schon geschchoss das okay nee ich wollte du ganz ja. eloquenz äh, ufänken we für so am Auto an engem Podcast gelöscht tun du war so Podcast wo ich followen okay. den denke ganz kurz Reihe die so zwei zwei zwei Dudes so, die op Blitze bei so metal Channel hun an äh, die die darüber diskutieren an das schon Stimmt, das bestimmt mies das schon lu nur zu lauster ja, ja, ja weil weil die echt fünf Minuten das immer dumm gesabbelt kann man das feststellen dass einfach pure Quinsch von bis hier E bëssen, e bëssen.
Wonnert mech, dass se, dass se, dass se souwäit bruet. Wéi se bruet hunn. Ja, et si, et si bestëmmt Weltstars lo. Ja, ja, ja. Kann sech ni op d'Strooss trauen an näischt. Ja, ja, ja, ëmmer Sonnebrill un an sou. Ja, firwat si mer haut hei, mäi Frënd? Ja, wéi s de scho gesot hues, mir schwätzen haut iwwer Behemoth, gell? Genauso wéi mer schonn iwwer, iwwer Opeth,

Oktober opkomm so ungefähr ja, ja, so, ja, ah, ja. ja. bon, swat. Ja. Swat.
Mir sinn hei wéint der polnescher Death Metal, Black and Death Metal, Pagan Metal, keng Ahnung wat Black Metal Bands aus Polen, Behemoth, 1991 gegrënnt, schon eng gudd Zäitchen dobäi. Jo, feieren lo 30 Joer. Wann mer, wann mer déi heiten Episod 2021 rausbrengen, dann ass dat 21, eh 31, eh 30 Joer, pardon. Jo, sou jo och en Déngens geplangt, e Concert. Wou, oh wéi heescht de scho méi? Do ass eng Lei, eng ganz. 30 Joer of Blasphemy. Jo genau genau genau. Dat hat ech gesinn an dat gëtt wahrscheinlech och erëm ganz blasphemesch erëm wéi se et scho prophezeien gell. Wéi wat wou wat ass wat ass Behemoth? Behemoth den Titel an den Numm ass u sech vun enger ech mengen enger enger arabescher engem arabeschen Ungeheuer esou oder jiddescher. Mythologie, wann ech mech net ieren. Jo, jüddesch-chrëschtlech Mythologie esou e bëssen, jo. Jo.
An dat Déier stellen ech mer ëmmer massiv vir, esou bombastesch grouss an a Muskelprotz gepackt. An esou vergläichen ech och gär Behemoth an där ganzer Zeen, zemools zu deem, wou se eben gi sinn iwwert all hir Joren. Jo, definitiv.
Dat ass e groussen Numm hautzudaags, gell? Scho bal e Mainstream-Numm. Fir sou eng Extreme Metal Band sinn ech lo mol.
Jo an äh, mir so kleng ugefaangen.
Jo kleng ugefaangen
1995 échten Album Svente wit rauskomm. Jo äh, absoluten ech meng den Nergal hat dommels och so knapps knapps 18 Joer gehat, wou den Album rauskomm ass gell. Äh, dat ass en hanne bis vir en ass Black Metal Album.
Okay. Äh, richtig oldschool Black Metal, no an der, an der norwegischer Szene gehalten. Ne? Äh, fand ganz cool, ich den Album immens gern. Ne? Auch den zweiten, den Joer drop rausgekommen als Grumm. Äh, auch Grumm. sau cool. Äh, Sound ein bisschen verbessert, aber trotzdem also, so richtig oldschool Black. Pardon.
Ja. Okay, Stress. Und da sind sie los, äh, äh, war nach den Pandemonic Incantations komm dee kennen ech lo wierklech net den Album muss ech soen ne äh, ech, muss, ech, muss da, ech muss da leider gestoen also ech kennen just déi halt dann an dem Fall die, die mi kommerziell Sachen okay. heescht so ech hun se kennengeleert mat äh, wat war dat Telema 6 Telema 6 kennengeleert okay. Wat äh, wéi heescht dat äh, Lidd scho méi? Ass et äh, Christians, äh, Christians, to the voilà, Christians to the Lions. Dat war der léicht Lied an ech hun den Titel so extrem fond. Ech man gëtt ech muss dat do direkt lauschteren. Ja, das ist mega awesome, dat Lied. Ja. An ähm, ja, awer den éischten richtigen Album, wou ech ganz gelauschtert hunn a wou mech bëssen geflasht huet, dat war Demigod. Mee ja, gut, so, ja. so kommen man nach. Die aner muss ich so kennen ech net wirklich. Ich wees du goufen vill nei Oplagen hannolo och fir kurzem nach ass nach ja. so nei Sachen opgelöet gin. Ja, ja.
Melo ganz so vill kann ech dir du perélech net triwer ziele leider Gottes. Ech fannen äh, Satanica fannen ech mega geil. Okay. Dat ass awer och schon en richtegen Death Metal Album, well se haten do e bëssen Stilwiessel gehat vun Black op Death oder jo esou spéiderhin dann Blackened Death Metal mm -hmm. genannt ne äh, wéi gesot ass Telema 6 fannen ech en absolut geilen Album ne. An ja. Äh, jo ab 2004 han se mat Demigod dann och ähm, Label gewiesselt op Regain ja. Records. Deen Album war och vum Karl Sanders produzéiert ginn, deen vill ënner der Kapp vun der Death Metal Band Nile kennen. Deementspriech huet den Album och e bëssen de musikalesche Sound gehat vun Nile, also dat ägyptescht, ägyptesche Sound. Jo, et hat, also et hat eng, effektiv esou eng, eng babylonesch, nennen ech et einfach emol, eng babylonesch. Säit ja. awer dezent genuch.
Mee du has du fir dunner Apps gesot sonch mer so ähm, also Beemof kann ech mech erënnen ass an der Zäit wéi wéi ech mat hinnen ugefaangen hunn, waren si ëmmer gläichgestallt mat der anerer grousser Band aus, aus Polen an ders Wéider. Ja, dat war so Beem oder wéi dat war so dat war so, so den Duo wou Polen bëssen dominéiert huet. Dat stëmmt, dat stëmmt.
Vun deem, vun deem wat mir zumindest gelauschtert hunn. Ja, an haut ass Vader e bëssen an den Hannergrond geroden. Ja. Äh, ja, ich fand die letzte Album von Vader habe ich auch nicht so, so mega prickelnd fand gehabt. Das war also, was bei Vader, also für eine kurze Klammer abzumachen, äh, Vader ist wie gesagt auch eine, eine, eine polnische Band und, und die haben immer, immer, immer, immer Death Metal gemäht, gell? Immer. Radikalen Death Metal, haben nur ein bisschen, vielleicht ganz leicht Trash-Influenzen mal dran geflossen. lo an den rezenten Albumen mee ech ech kann mech och dorun erënneren dass do vill Alben sech ech wëllen zo geglach hunn mee ja.
bëssen awer du wosst vu wou et ginn kommen Irgend ja, ja, ja, du hast dem selschen Haus eventuell mee äh, wéi der ass fir eng Band woi kann enke hei an so enger Dingens duchëllen Ech schon déi eierlech gesot hätte ich lo heine gelies so, ah, jo die ginne doch nach ja. die ginn halt ja. ger vergiess zumuls wann dann aus Bands wie Behemoth so brich Richteg eng Mainstream Band wou wou weltwäit schonn ënnerwee war an wou och schonn zu Lëtzebuerg war, wou mer och live gesinn hate virun e puer Joer. Dat war e ganz schmackvolle Concert, och wann et rammelvoll war bis uewenhinner. Jo, war mer e bëssen ze vill Leit esou, dat E stëmmt. bësse schonn.
A a Corona Zäite wier séier eppes net gaange wéi dee Sall do. Dat war Platzangscht Gefill scho bal. Mee jo, komme mer zeréck bei bei Demigod si mer hänke bliwwen. Demigod, wéi gesot, Karl Sanders huet dat produzéiert an dat ass och deen, dat war mäin éischten richtegen Album, wéi ech gesot hunn, wou ech gäre gelauschtert hunn an och Ja, mäin am Fong och, jo. e puer Lidder richteg gutt opgefall sinn, wéi halt Conquer All, dat Lidd Ja, dat ass ass bombastesch. pu pur pure Blast och, gell. Och dee deen Ufank, Riff, gell, deen ass esou gäil, esou groovy, och catchy gläichzäiteg.

Äh, jo, och um, uh, och guten Album. Äh, kann näicht dogéint soen. Ech hunn lo vlächcht net grad sou gär wéi wéi verschidden anerer, awer jo, et war alt erëm en Album, wou Behemoth rëm en Träpplek méi héich bruecht huet, punkto punkto Bekanntheet, punkto Opfalen. Jo,
jo, si si gi jo och, oder zu deem Zäitpunkt vläit nach net, awer do hues de schonn. e gewëssent sou eng Distanzéierung vun deem, obwuel se do schonn e bëssen am Mainstream waren, sou dass se hir Extremitéit gäre gewisen hunn. Mhm. Ech mengen dat kanns du definitiv. do definitiv kloerstellen, well du och Videoclips äh, ech mengen et war effektiv do Prometherion ass du do ah, nee sorry at the left hand of God dat waren Ja, also dat war ja Titelen. mega bekannt. Dat war och so en mega epesch opgebauten ähm, Videoclip Ja, ja, ja, gewiescht, ja. gell?
Och alt erëm alles biblesch oder anti-biblesch influenzéiert, vill Blasphemie dran. An dat staark vum Aleister Crowley inspiréiert gewiescht. Iwwerhaapt all déi Albume si vun him inspiréiert, vun senge Bicher an esou. An dat war halt dann och, also ech ka mech erënnen, dat ass jo war 2007, dat wier jo och schonn elo eng gewëssen Zäit hier, esou Videoen deemools och op MTV an esou ze gesinn, war schonn esou, ok, wat ass dat do dann? Gell, krass, datt déi et esou wäit packe.
Gell. Dat muss ja. muss e schon so ne um. da kommt 2009 Evangelion da war von den Album wo so gefangen mich richtig an die Band so äh, slave ver verleben muss ich sagen. ja ich kann mich darum noch erinnern ja. ich mein, du den Album du...
ran ran Robert aufgelauscht hat ja du hast mal Lernsprücht werden zusammen gelauscht hat gehabt und ich war wow

Passen, kann ech dat esou soen? War och e bëssen esou griichesch influenzéiert, e bëssen. Huet mech deelweis un eng aner Band, wou ech och gäre lauschteren, un Rotting Christ Passagen. War éischter am Opbau, net elo an der Aart, wéi se gespillt hunn oder esou.
Mee och alt erëm, wann do grouss Hits drop si wéi Of Fire an The Void, ich mein, dat ass haut nach eent vun hire bekanntesten Lidder. Jo, jo, jo, Lucifer.
Lucifer, Aylest, Ladies of Pornby, sou gäil Lidder, absolut gäil Lidder. An dat war hiren éischten Album, wou a Polen Gold gewonnen huet. Ja, ja dat kann een och.
Dat packt och net all Band. Nee, dat kann net net jiddweree vu sech behaapten. Net wierklech.
Si waren och, meng ech, do schonn ab ab do oder schonn am Album virdru ware se bei Nuclear Blast, sinn och, meng ech, nach ëmmer do. Ab, nee, ab Evangelion waren se bei Nuclear Blast. Waren se bei Evangelion, okay, genau.
Jo, an ech mengen du ass déi Erfollegsgeschicht monter weider gefuer ginn. Ech mengen ja. wat, wat äh, duno ass halt deen Album komm menglech, wou wo wierklech kloer gemeet huet, dass Behemoth aus der extremer och deelweis kommerzieller äh, Metalmusik net méi wäch ze denken ass. Äh, ech kann mech do un dee Videoclip erënneren, wou jo och ënner denen Krasseste Videoclips iwwerhaapt vum Gayert wou um ëffentleche Fernseh gelaf sinn an dat war wéi Blow Your Trumpets, Gabriel, rauskomm ass.
Dat war schonn schonn e krasse Video an an engersäits awer och. Genau bei dat gepasst wat si ab do gemeet hunn. Ech fand ëmmer krass dat ech de Video iergwéi ni esou krass fonnt hunn. Schwätzt dat lo géint mech aus oder net? Bon ok en ass schon staark blasphemesch, jo dat ass mer vläicht opgefall gell, mä ech hunn elo ni esou dat mech dat elo extrem geschockt huet, awer ech ka verstoen dat et vläicht aner Leit. geschockt huet. Also ech kann dech berouegen elo, et ass net elo, datt et mech perséinlech elo méi schockéiert huet wéi aneres. Ech menge mir hunn mir hunn Cannibal Corpse CDen doheem, wou de Cover méi méi krass ass wéi wéi iergendeppes, wat vläicht hei am Video gewise gëtt. Mee ech.
Jo, mee dat ass erëm iwwerdriwwen. Dat ass erëm eng iwwerdriwwen Duerstellung. An dat heiten ass vläicht erëm e bësse méi eescht gemengt. Dat ass méi.
D'ass méi extrovertéiert duergestallt wéi wéi schwaarz si am Fong sinn, ouni sech deemools iwwerhaapt zum Black Metal wierklech ze bekennen oder zu deem grousse satanesche Begrëff. A si hu jo Wuerzelen, déi si jo Black Metal nennen. Gelift?
Hir Wuerzele si jo Black Metal, ne? Dat, jo, ok, dat ass an der Rei, mee ech hu Behemoth nach ni héieren soen, oder, oder a kengem vun hiren Interview, si wëlle sech ëmmer awer vun der, vun der extremer Spart distanzéieren a soen, wat mir ma, mir, mir maachen, mir maache Behemoth-Musek am Fong. A si sinn am extreme Metal do an dee Videoclip ass extrem, Ja. fannen ech. Ja, ja. Generell, ech mengen all Videoclip wou herno och vun The Satanist, wat den nächsten Album war, all Videoclip ass ass schwaarz-wäiss fir dem ganzen yeah. a bëssen Drock ze ver, ver, ver, verschafen. Yeah.
Äh, yeah. Titelen, ech mengen Titele schwätze fir sech, Ora pro nobis Lucifer, gell? Keng Ahnung gell. Mess noir, dat sinn halt Titele wou mär just äh, an, an dem Black Metal rëmfannen. An, alleng, ähm, alleng den, den Albumtitel ja.
Mainstream Albumtitel den einfach Kasch the Satanist nennt mhm. das also schon das dicht raus wie schon gesicht ich mengen äh, was dummer der Kischocks ja meine den Album den nuklear Blas rauskommen ja. schon ein paar mal muss ja, ja. da muss ich auch so nur mit dem Marketing absolut gut geklappt weil äh, Ech ka mech effektiv erënneren, wéi den Album ugekënnegt ginn ass. Et gouf nach kee Cover, näischt an et gouf just den Titel.
Dat ass, wann s de esou virdru kucks, de Apostasy oder Evangelion oder Demigod, okay, dat ass ëmmer iergendwéi mythologesch orientéiert. Dat hei ass einfach esou Boom!
Boom! An d'Gesiicht.
Dës Satanist, gell, voilà. Mee dat hunn se awer och, also dat ass. Ech wëll net soen mäin absolute Lieblingsalbum vun hinnen, mee dat ass deen Album, wou se, wou se hiert absolut Potenzial zu 100 Prozent ausgelieft hunn. An äh, genau. all Lied ass esou schwaarz wéi d'Nuecht an äh, so, ja, wéi soll ech soen? Da gëtt och einfach Sënn.
De ganzen Album ergëtt Sënn vun hanne bis vir. Ja. D'Lidder si perfekt.

Jo, wat ech halt esou interessant fannen op deem Album lo am Verglach zu Evangelion, Evangelion war nach wierklech extrem vun Blast a vun deenen typeschen distortéierte Gittare wéi se am Death Metal fënns, dominéiert.
An hei hunn se wierklech hiert Kënnen an hiert Verstoe vun dem, vun deene schwaarzen Originne, vun der, vun den Roots vun, vum, vum Black Metal do erafléisse gelooss. Dat ass perfekt kombinéiert.
Jo, an enger, an enger ganz dynamescher Aart a Weis. An dat huet deem Album wierklech dee Charme verliehen. An, jo, den Album ass einfach wierklech ee vun deene vläicht beschten aus, aus dem Genre, gell, definitiv, gell. An dunn ass jo nach eppes passéiert, an ech mengen, dat kënnen mer esou dotëschent erwähnen, ne, wat do geschitt ass. Ech mengen, dat war dono, oder war et, war et während dem Ophuelen? Mam, mam Nergal, mengs du? Jo. Dat war virdrunner.
Dat war no Evangelion, gell? Jo, dat war ee Joer, ee Joer no Evangelion, also 2010.

Peecht Schléi, ah ech hun e vergess. Confessions of a Heretic mengen ech heescht et.
Jo, Confe jo, jo, jo, Confessions of a Heretic, jo. An jo, do huet en och déi ganz Geschicht natierlech beschriwwe gehat, wéi en sech dobäi gefillt huet, wou en d'Diagnos kritt huet an hei an do, well an et hat wierklech net gutt ausgesinn, nëmmen awer. En ass nach ëmmer bei eis, ne? En ass äh, schlussendlich ja. ass gerett ginn duerch eng anonym äh, Knochenmarktspende, mhm. äh, déi em d'Liewe gerett huet. An ab dono huet sech un sech ganz vill geännert, muss ich soen.
Äh, un him mengste lo oder generell? Un him, un him, ja. Ja, ja, kann e se soen. Ja. Äh, en ass
also seng Asch, ech war dat ech schwéier soen, äh, méi seng seng Liewensaarterweis wéi hien lieft huet sech definitiv geännert gehat ne. Äh, ech meng hie war virdrunner schon e groussen Numm a Pole gewiescht, awer ab dono huet sech wécklech nach méi

bei uh, The Voice, The Voice of Poland. Ja. Yeah.
Wat an sech extrem extra ass, äh, seng Figur wie hien äh, do dran ze setzen. An ech hat gehéieren gehabt, dat äh, de Fernsehsende dat kurz drop bereit huet. Aber ja, den Kontrakt war ënnerschriwen. Äh, dem Nerger war ganz sowieso scheißegal hin gesot ich mun wé zum Geld gemacht gell. Mä huet all all seng äh, Seng Bekanntheet, säi Bekanntheetsgrad erëm eropgeschrauft, ne? Jo, ech menge si sinn och warscheinlech zu méi wéi 100 Prozent sou dee beschten Export wou Polen, wou Polen ze bidden huet, gell? Vun Metal definitiv, jo, also eben dee bekanntesten op alle Fall, jo. Ech, ech, ech, du kanns si, ech mengen scho bal gläichstelle wéi Nightwish et a Finnland ass. Jo.
Sou, weess du, sou, ja, ja, ja, sou, du fënns hir CDe warscheinlech an all CDs-Buttik, dohannen sinn ech iwwerzeegt dovun, an. Jo, dass, mee bon, ech mengen zumindest ass en éierlech genuch an e seet et dann einfach esou, ok, dat ass mir egal, ech maachen et fir d'Geld. Dat muss een dann natierlech och respektéieren, egal wat s de méchs, gell. Ech mengen, si hunn dat, en huet jo och nach herno, no, no deem ganzen Zwëschefall, wou en, wou e laang krank war, huet e jo och nach déi aner Band do gegrënnt, ech weess scho net méi, Me and Dead Man oder esou, wou, wou se esou e bësse méi an de Blues, ah, ass et Blues, dat ass schwéier ze definéieren. Jo en hat eng zweet Band gegrënnt an sech esou war e solo Projet vun him Me and That Man an dat jo Blues Blues Rock
also jo kommt dat bëssen nennen jo en hat gesot en hätt Bock drop gehat well en och senger Ausso no natierlech méi wéi just Metal lauschtert an vu ganz vill aner Saachen inspiréiert ass wat awer och net jiddwerengem gefall huet ne ech muss muss et natierlech och soen am Black Metal Ass hien keng besonnesch beléiften Figur? Nee.
Du kéints scho bal soen, lo just lo als Reflex vu mir, et ass esou eng ähnlech Band dobaussen, déi mer och nach eng Kéier wäerten hei duerchknallen, déi hat scho vill méi laang esou en ähnleche Status, dat ass Cradle of Filth, mam Dani Filth als Frontman, gell? Ja, esou, ja.
esou, esou déi zwee, oder nach genuch anerer, hein, dat, oder. Sou ähnlech eben wéi den Dani Filth ass den Nergal guer net gutt ugesinn, well och si alt erëm eng Kéier an Schong gedréckt kréien, Där hutt den Black Metal, alt erëm déi nei Form vu Black Metal, wou do war sou bëssen sou, ah, an Sellout natierlech, an Sellout, an sou dat sou bëssen sou erëm verschass. Mee wosst du dann och dass den, well ech wosst dat net bis haut de Mëtten, well ech scho gefuddelt ha, ech hu mech e bësse spéit preparéiert, wosst du dass den Ergal och mat enger, mat engem Lëtzebuerger eppes gemeet huet? Nee, dat ass déi éischt Kéier wou ech dat héieren. Et gëtt nämlech eng lëtzebuergesch Neofolk-Band déi Rome heescht. Ech hunn den Numm kannt, Rome. Ech wosst awer net, an och schon e puer Saache vun hinnen héieren, dat ass esou, ja, Neofolk, vläit e bëssen Industrial heiansdo esou dran. Okay. An e gewëssene Jérôme Reuter ass, dee mécht schon déck laang mat Rome Musek an hien huet op engem Album huet hien den Nergal als Gastsänger. Okay. An zwar um Album The Lone Furor Net Führer, ne? Net Führer, dat ass eng aner Saach. Führer, do ass dat drop. Ech hunn et nach net gelauschtert, mee ech hat wëlles, dat ze maachen. Well ech mengen, dat ass och net all Dag, wou s de mat esou enger Figur kanns eppes maachen, wéi och ëmmer d'Lidd elo kléngt. Jo, jo, jo, natierlech, natierlech. Ok, interessant. Wat maache mer dann herno, wa mer hei fäerdeg sinn? Dann, da lauschtere mer dat. Maja, maja. Ja. Ja, a wéi gesot, äh, ass dat besonnesch beléift eben wéinst Sellout, äh, well e bei The Voice war, well e mat engem polneschen Popstar zesumme war, ne? Ja. Äh, wat, wou ech da rou net verstinn, wat, wéi esou d'Leit eppes do dogéint hunn. Ech mengen, äh, sief mat deem zesumme, wat Puristen. Bock hues.
Ja, Also ja, erëm deen das, éiwege das genau Problem. dat. Das genau dat. Das ist total, totale Schwachsinn. Mee bon. Äh, och, och wéngst mir en dat men. Ja. Äh, die, die ich am eigentlich cool fanden muss ich so zum den echten Album wie noch selber gesungen hört mhm. und zweite war May mat äh, mat Gastsänger wo du zusammen geschafft hat wo hier Gitter gespielt hat wie auch den das ganz interessant und, äh, ja das ein eng fragwürdig Persönlichkeit natürlich Polen En ass natierlech och genau sou wéi beléift ass, ass en och gehaasst an net nëmmen am Black Metal, mee och a Polen. Firwat? Well Polen nach ëmmer en immenst kathoulescht Land ass an well hien esou gesot en selbsternannte Satanist ass. obwuel dat näischt mam Satanismus ze dinn huet, dee mat Mënschen an Déieren och vun eppes ze dinn huet, mee en huet seng eegen Aart a Weis, seng eegen Opfaassung dovun an dat, jo, mee dat ass villen natierlech en Dorn am Auge. Jo, en huet dat jo och a sengem Buch, wat mer allen zwee jo gelies hunn, zum Deel, also ech zum Deel, sou. Seng Form vu Satanismus huet, jo, wéi s du grad sees, dass, dass. Et ass just e Begrëff. Et ass vläicht eng ähnlech Liewensastellung, mee dat ass elo net. Jo. Eben dat, dat Afferen an dat extremt no bausse Liewen, mee eng, eng, eng zimlech. ja, nihilistesch, nihilistesche Point de vue vis-à-vis -vis vun deenen aneren a vläit och vis-à-vis -vis vun deene Leit, eben dann den, den Haters, gell? Esou, dass mir egal ginn. Ja. Ass eng Form vu Rebellioun, eng Rebellioun géint d'kathoulesch Kierch. Jo, wat, wat jo souwisou prinzipiell d'Definitioun vum Black Metal ass, gell? Jo, jo.

Muss de schonn soen. Ech mengen du has mir gesot dass effektiv, ech wosst dat net, dass hien huet seng eege Coiffersalonen a Polen. Genau, genau an e Barbershop.
E Barbershop, jo sorry an ech mengen ok, wann s du esou Geleegenheete kriss an du hëls se net, firwat net? Mee dann hues de alt erëm deen üblechen Déngens, jo wéi kann een deen esou esou e Liewe virgaukelt, e wär Satanist an esou an da geet s esou eppes maachen. Mee wat huet dat ee mat deem aneren ze dinn, soe ech mer dann. Dat ass absolut richteg. Ech mengen, dat kanns de bei ville Saache soen. Ech verstinn et och net. Hien ass och e Mënsch, deen immens gär am Mëttelpunkt steet, gell, an och immens gär Tralala mécht, lénks a riets, ëm seng eege Persoun wéi och ëm aner Saachen. Äh, net ëmmer zum Beschten. Äh, do war nämlech och fir e puer Joer war do eng Zeen gewiescht, äh, wou en do grouss op, op Insta an op Facebook gesat huet, wou en anscheinend aus engem Fitnessstudio rausgeheit ginn ass, well en en, ähm, en Darkthrone T-Shirt unhat, well Dir och dat als Blasphemie ugesinn hunn. Äh, spéiderhin huet de Fitnessstudio gesot, dat wär guer net wouer gewiescht. An äh, huet hien noch gesot ja ech wollt op vum einfach ech wollt e bëssen Opmerksamkeet hunn. Huet es einfach sou ginn. Ja dat ass dann dat de weist dann wat ze gesot hues alles bëssen bëssen zwielichteg fläicht ja, och ja, ja, ja.
Also, so. ass eng zwielichteg Figur awer schon a wollen näicht géint dann äh, keng Ahnung. Hm. Fannen ass en ass vläicht op déi eng Aart a Weis mat Vorsicht ze geniessen, awer am Grousse Ganze fannen ech ass warscheinlech awer e relaxen Dude, ne? Och wann ech en net perséinlech kennen. Nee, dat net, nee, dat wësse mer net. A mir kennen e jo och elo net privat. Natierlech. Mee, ähm,
jo, also. Wat, wat ass no, no Déngens geschitt, no, no The Satanist? Jo, Schussen Me and That Man äh, war komm, da war nach e weidere Behemoth-Album komm. All of That You Darkest, äh, Jo. den äh, musikalesch dann och e bësse beaflosst war vun äh, deem, wat den op wéi en dat Band gemaach huet, wat e vläicht op den éischte Moment net erkennt, awer den Album huet schonn e bëssen aner Säiten, déi en opzitt, ne? Ja, ja, also, ja, du kannst ja, ja. Auch nicht, du kannst net so dass definitiv keen äh, Satanist 2 ne? das definitiv net. Nee an dat ass jo war so dat zwar ganz éierlecher. Dat ass dat, wat ech mer erwaart hunn. Dat ass dat, wat déi meescht Leit sech erwaart hunn. Oder zumindest gehofft hunn an deem Fall.
Jo, jo.
Okay, kënnen se de Satanist iwwertreffen? Dat war d'Fro. Ech soe mer, muss de Satanist iwwertraff ginn? Dat ass sécher déi aner Fro.
Dat ass déi aner Fro, jo. Well deen ass jo gutt esou, wéi en do steet. An mär perséinlech. Gefällt den neien Album ah wéi soll ech soen si komescherweis genau déi Lidder wous du gesot hues wéi Bartzabel oder oder Sabbat Matter oder an an an an wat ass et nach Rome ass et Rome ech menge jo wou wierklech esou krass vun Me and That Man influenzéiert sinn déi gefale mir besser Wéi elo zum Beispill Lidder wéi, och wann se net schlecht sinn, wéi Wolves of Siberia oder sou, wou e bësse wëll sinn wéi The Satanist, wann s de verstees, wat ech mengen. Ech verstinn, ech verstinn, wat s de mengs, well de, de Wolves of Siberia, fannen ech, ass en Al-, ass e Lidd, dat hätt kéinten Tell Quell nach mat op The Satanist kommen. Jo, jo, jo, jo. Ass awer och eent vun den éinescht Lidder um Album drop, vun deem ech dat ka behaapten. De Rescht ass wierklech, mee 't huet, 't huet awer och den, den, 't huet awer och. Definitiv Behemoth Sound. Jo, dat jo.
Dat ass eppes aneschters. Obwuel Angelus kéint zwar och. Kéint zwar och.
Ja, bon. Dat ass e bësse méi wëll, dat Lidd op alle Fall. Jo, jo. Ech meng, ech mat dat Wëllsten. Am Endeffekt, et ass nach ëmmer Behemoth, ne? Ech mengen, si maachen och kee Pop-Album, dat sécher net. Schued.
I am a Satanist. Een keng Ahnung wat een Satan's World dus schéin komme mer komm mir schreiwen en e Poplied zéiert vu Blasphemie dat wär der mol eppes mee wär och ging och genau sou gewéinlech ukomme wéi eise Podcast wahrscheinlech jo mee bon egal gëtt et iergendepps spezielles wat s du elo Eng speziell Verbindung wou's du mat Behemoth hues? Well ech weess dass dat eben eng vun deenen vun dengen elo absolut Favorite Bands sinn. Kanns dann och soe firwat?
Ech mengen dat hunn ech elo alles hei beschriwwe gehat. Nee keng Ahnung. Sou e Moment, e Moment wou's de dech vläit kanns drun erënneren a sees, oh dat do. Verbannen ech domat an domat an. Ech weess net, ech hunn heiansdo esou Momenter, du sécher och. Jo, fält mer elo soss net onbedéngt een an, mä den alleréischte Moment, wou ech de Satanis déi éischt Kéier duerchgelauschtert hunn, war ech relativ baff gewiescht, gell. Do war ech wierklech esou, wow, Vreck, doten ass eppes Grousses, gell, hunn ech mer definitiv geduecht gehat. Behemoth ass och e bëssen eng vun deene Bands gewiescht, déi mech spéiderhin an de Black Metal selwer erabruecht hunn. wou ech och ugefaangen hunn hir hir bis hir éischt Album emol ze lauschteren an esou. Ja. Äh, dofir Jo, sinn dat ech ass hinnen och och dann dankbar. normal, ne? Dass de vun do aus vläit méi wäit kucke gaang bass. A fir de Rescht, äh, ja, also ech loosse kengem Geleeënheet aus fir ze ze lauschteren op alle Fall. Vläicht liewen ech och e bëssen no deem no deem Liewensprinzip, äh, wéi

A ech fannen, ech fannen et engersäits gutt fir d'Band, mee iergendwou soen ech mer dann esou, jo ok, ass dat, ass dat wierklech elo néideg? Behemoth gehéiert leider och dozou. Behemoth huet hiren eegene Kaffi, esou wéi vill aner Bands mëttlerweil op eemol Kaffi a Béier och, Kaffi maachen. Ech fannen et, iergendwou fannen ech et cool an iergendwou fannen ech et och e bëssen, ech wëll net soen onnéideg, awer esou, jo ok,
wann s de et wëlls hunn, jo, schéin a gutt. Wéi, oder maachen se net och nach Wäin? Nee? Ech mengen, dass Béier. Ja, a roude Wäin wär zwar méi, wär zwar méi Dat wär géif passen, idyllesch.
ja. Dat wär sou eppes, wat dann de Gall kéint drénken an dann sou Ja, Satan. Satan, ja. Ja, den äh, Gorgoroth misst och Wäin maachen. Mee deen dierf net rout sinn, dee misst effektiv sou schwaarz sinn, wéi mäin T-Shirt, wou ech grad unhunn. Ja, ja. Mee fir déi muss et iwwerhaapt mol nach eng Zort, eng Zort äh, Wäindrauwen Kreéiert ginn, déi wou effektiv schwaarz ausgesinn a schwaarz schmaachen. Déi scho gefault sinn, dann nach eng Kéier nei wuessen, da rëm faulen. E schéine Prozess. An da mëss de Wäin draus. Dat also et ging doudsecher kaf ginn.
Et ging alles kaf ginn. Gëtt alles kaf.
Mee se sinn awer och keng Band, wou sech géif esou Sellout traue mengen ech. Och wann se bei Nuclear Blast sinn oder waren. Wee mengs de lo?
Äh, Gorgoroth.
Jo, mee bon, souwisou. Dat ass och eng Band, wou mer vläicht eng Kéier hei kënnen duerchhuelen. Jo, mir kënnen nach villes duerchhuelen. Mir hunn nach esou vill vir. Oh Mann! Esou vill uncovered Episoden wäerten nach ginn. Mussen eis awer och vläicht, lo just fir nach ëm eng kleng Kla-, am Fong, am Fong kéints de eise Podcast ëmmer ufänken, esou, mir maachen elo eng grouss Klammer op a mir maache se zum Schluss zou, well dat ass alles esou random. An do zwëschen man a puer Parenthesen op. Ja, ja, ja. Dat, boah, wie, wie die, die, dat wär eng mega krass Formel, wann ze dat gings opschreiwe ge. Äh, mee ja, mir misste fläit och een wann eng Keer eng eng fläich eng hm, eng Power Metal Band so eng an Cover d'Episode ranhuelen. Ass mer lo just agefall, spontan agefall. Ja. Du wees du zwar méi ze zielen wéi ech, mee. Äh, jo, dat ass ok.
Jo, Blind Guardian zum Beispill. Mengen déi man effektiv ja. Jo e bëssen hire Stil Stil geännert kann e soen. Jo dat oder fläit souguer wat ass mengt identesch. Rhapsody mat enger Millioun Nimm wiesel. Ja.
ja du wees du definitiv méi ze zielen. Dat ass ki Stress.
Bo u sech u sech ass äh, probéiere mer jo awer ëmmer Saachen ze fanne vum allen zwee. Vun allem ja.
Mee wat wat kann een nach zu Behemoth soen? Ech mengen dat meescht ass ass gesot ginn, zumindest fir dee klengen klengen Iwwerbléck ze kréien wat Behemoth ass. Also ech mengen de Pit an ech mir kënnen definitiv recommandéiere fir déi Leit wou wou näischt mat wou guer näischt mat dem Begrëff Behemoth kënnen ufänken, géing ech, géing ech perséinlech einfach soen, okay, dann, da géing ech carrément mat dem leschten Album ufänken. Ech mengen, dat ass deen, vläit deen einfachste fir eranzekommen. Jo, jo, dach, da ginn ech der Recht, jo. Scho bal, scho, kanns scho bal vun hannen no vir esou goen, also vun hannen op deen éischten. zréckgoen. Scho bal, jo. Géing scho, ja. géing scho bal Sënn erginn, fir sech de Schwarzmetall gutt ze schwätzen.
Mir hunn op alle Fall och hir éischt Album, kann ech absolut recommandéieren. Dat ass richteg, richteg anstänneg gemaach, ne Black Metal, wéi e soll sinn.
Jo. Och mat vill ähm, äh, slaweschen Folk-Elementer dran, Schön. gell, déi immens, immens gut passen, gell, fand ich immens cool. Generell kënnt aus dem aus dem Eck an alles wat Metal ass, ob et Polen ass, Tschechien, Ukrain, Mhm. äh, alles wat so bësse méi

Ok, auf Wiedersehen, Monsieur See you later. Bis dann.
Ciao, ciao.